Vhasedzulusi u bva Australia vho khwinisa modele une wa thusa vhorasaintsi kha u guda khaboni ya lwanzheni, World Ocean Model of Biogeochemistry and Trophic Dynamics kana WOMBAT. Ndi modele une u ya kona u edza pfushi na khaboni u bva lwanzheni. Vhasedzulusi vho bvisa WOMBAT Lite ine yo itelwa u ṱola maitele a biology na chemistry ane khaboni ya dzhena na u bva lwanzheni. Zwi tshee zwo ralo, lwanzhe lu dzhia kotara ya gesepfuḓi i bvaho kha zwiito zwa vhathu ṅwaha muṅwe na muṅwe. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation kana CSIRO. Belron News yo fara miṅwaha mivhili nga Mugivhela wa ḽa u thoma ḽa uno ṅwedzi wa Ṱhangule, Lwa miṅwedzi ya fumbili-iṋa, tshipikwa tshashu tsho vha u vha ḓisela mafhungo a ndeme ane vha tea u a ḓivha nga luambo lwa Tshivenḓa, ri khou amba nga mafhungo o ḓitikaho nga tsedzuluso. Sa tshipiḓa tsha u pembelela ṅwedzi wa mabebo, Belron News i khou ṋea vhoramabindu vhaṱuku tshikhala tsha uri vha ḓirengise na u kovhela lushaka zwine mabindu avho a ita. Kha ri pfe vhaṅwe vha vhoramabindu vhe ra fara navho nyambedzano u bva tshiṱirikini tsha Vhembe.
Ndi masiari nga dzina ndi pfi Charmaine Sinthumule ndi wanala kha ḽa Mesina ndi vha ndi kho ḓi wana ndi kho ventshara kha business ya u rengisa atsha yo rengisa makumba nda dovha hafhu nda ḓi wana ndi tshi khou baka zwikontsi na dzi biskitsi ndi na two years ndi kha heyi business uh, business yanga i benefita mostly the customers around misina in terms of for example musi ndi khou rengisa atsha ndi a ḓi wana vhaṅwe vha tshi khou ḓa vha renga atsha kha nṋe nga bakete a tshi khou itela uri na ene muṋe a ḓi wane a tshi khou a tshi khou stoka kha nṋe yo mikisiwa a ḓi rengisela vhaṅwe vhane a vha khou kona u ritsha khavho vhane nṋe ndi a balelwa uri ndi swikelele khavho so business yanga ya dovha ya ya benefitha vhane vha ḓi wana uri vha khou vhuya mahayani vho neta a wana uri muthu oyo a nga si kone u bika so musi ndi tshi khou rengisa makumba u a kona uri a consume heyo product yanga in a way that it's more quicker and convenient khae business yanga futhi yo dovha futhi ya vha more of a business that faces challenges ine i ḓo ṱoḓa u thusiwa in terms of u wana dzi proper equipment dzine nda nga dzi shumisa uri ndi kone u ha u ḓi wana ndi advance nga nḓila ine nda kona u ita atsha yanga nga bulk stock uri ndi kone u sapuḽayela dzi retail shops ndi dovhe futhi ndi ḓi wane ndi tshi khou sapuḽayela other people outside of musina ngauri ndi vision ine nda vha nayo. Nda dovha futhi nda humbela u thusiwa nga u wana dzi equipment unga dzi cake mixer na dzi biscuits cutter na tshiṱoko tsho u renga zwikontsi zwine ndi nga kona uri hezwi musi ndo stoka enough stock tshi vhuya na phurofiti ine ya vhonala ndo levhuwa.
nṋe ndi pfele singo a vha tendi flora ndi wanala hafha kha tsini na building ya anethe anethe of life to ya nḓuvo ndi rengisa magwinya to dumesa nga magwinya
vha na tshifhinga tshingafhani vha to rengisa u bva 2017
Ndi nnyi o no vhuyeliwa nga bindu ḽau? Ah, nṋe ndi vhona ungari vhadzulapo vha a vhuyeliwa ngori magwinya maḓuvha ano a sumbedza a tshinga ndi hone a re kha miḓi khulu vhathu vha ḽa gwinyani a ḓipfa vha tshi ḓi ri ha thavhela nyaga na zwo na vhuswa vhaṅwe vha khou teledza u bika vha tshi khou tshaisa hanefha vha ḓi rengela magwinya vha ṱuwa vha ḓi itela dzi tie dzavho vha ḓi nwela vha ḽa vha lala nṋe ndi soko vhona ungari nda nga to wana 20 20000 ndi nga shandukisa bindu saizwi ri tshi shumisa zwiṱofu maxasi anea zwino ngori zwivhaswa zwo gonya heḽi xasi nṋe nda ḽi shumisa ndi ḽi fiḽiwa ḽa shuma two days i19 kg ive ikho dzhia 660 zwi amba uri after two days u khou tea u bvisa 660 ya xasi u tshi kha ḓi yo bvisa ya dzi fulauru mapfura ndi vho 600 mini zwoṱhe ndi na vhashumi vhavhili ndi vha ndi khou tea uri ndi vha badele na nṋevho ndi wane vho mbuyelo